Insellmulkom jienu Karlo nilqawkom għat-tielet programm Vale. Diġà wasalna fit-tielet wieħed, Karlo. Diġà wasalna fit-tielet wieħed. Kemm jiġri żmienu? Qed jaġġel ħafna. Eh? Is-sajf daqt jgħaddi. Ekku, jiena naf li llum inti wkoll għandek proġett interessanti għalina, però għandna wkoll ħafna mistidna interessanti. U se nibda propju biex ngħidilkom min huma l-mistidna tagħna minn hawn ftit ieħor se niltaqgħu ma' Giselle u Vanessa illi se jkunu qegħdin ikellmuna fuq il-wormeries. Ħa nsiru nafu x'inhuma wormeries, ma stajniex insibu l-kelma bil-Malti għaliha, però nista' ngħidilkom illi se nkunu qegħdin nużaw il-ħniex f'dan il-proċess. U mbagħad se jkollna lil Daniel illi kien magħna wkoll fil-ġimgħat li għaddew u llum se jkellimna fuq il-batteriji użati u l-effett li għandhom fuq l-ambjent jekk ma narmuhomx fejn u kif suppost. U fl-aħħar imbagħad se nlaqgħakom ma' tfajla ħelwa gustuża, hija kantanta però jiena ltqajt magħha permezz ta' YouTube video li hija għamlet u li fih kienet qed tispjega kif nistgħu inneħħu ftit mill-makeup żejjed u l-kożmetiċi li jkollna U x'se nagħmlu bil-kontenituri tagħhom? Nafu kemm jiġġenera plastik il-makeup. Jiġifieri dawn huma kollha suġġetti li se nittrattaw illum, però inti jiena rajtek ġejt ġejt armat bħas-soltu, Carlo. Iva, iva, fil-fatt illum bix-xufier. Grazzi, grazzi Marco Schembri talli qatt tiġi għalija u twassalni hawn bl-affarijiet u qiegħed wara l-kameras jagħmilha naqra ta' floor manager ukoll. Miżkin, veru, veru, veru dejjem jgħinna. Grazzi Marco. Mela, illum ħa nbiddlu naqra ftit anke l-format tal- ta' fejn nkun is-soltu jiena. Sewwa. Eh, bażikament, eh, ir-rokna tiegħi sellif ta' ftit lil mistiddin tagħna u wara ma nkun qed niddiskutu kif nistgħu insebħu l-ispazju ta' barra tagħna, ġifieri jekk ġnien, jekk hux gallerija, jekk hux bejt, u anke jekk forsi ħammorru barbecue biex insebħu hmm. l-ambjent eh, tagħna b'affarijiet li diġà għandna ġoddar. Idea tajba, jiena naf li inti għandek ġnien kbir u sabiħ, Eh, allura għandek il-post, però nispera li settina u kol ftit ideja tal min għandu ġonna ftit aktar zaru kol, per eżempju iva. minn għandu l-gallerija biss, per eżempju, jew terrazzin. Dawn l-idejat huma kollha tajbin ehm, għal kull spazju anka fuq ġewwa jekk trid, ġifieri mhux bil-forsa l-barra, imma l-idea ta' naqra arja barra fil-għaxija, jekk hux gallarija, jekk hux bejt, jekk hux bitħa, jekk hux ġnien, jekk hux ħdej il-baħar, jekk hux fil-kampanja, l-importanti ovvjament dejjem l-iskart li niġġeneraw ma nħalluhx hemmhekk. Nieħduh magħna mhux nagħmlu l-borża u nħallu l-borża biex nuru eżatt fejn nkunu qattajna s-serata. Għax sfortunatament huma xeni li narawhom ta' spiss f'pajjiżna. Iva. Carlo, mela jiena se nħallik ħa tibda tibda Hawnhekk hux hekk. U se mmur fejn mistiedna tiegħi ħalli nara x'inhi din l-armory. Inti taf x'inhi armory? Għadni le, għandi kurżità kbira biex inkun naf. Mela ħa mmur ħa ngħidlek. Hello, Vanessa u Giselle, nilqagħkom miegħi. Giselle hija fil-fatt għalliema u Vanessa hija l-SC, it-tnejn mill-SPMC, mill-iskola ta' Sant'Agata, r-Rabat, hux hekk. U llum ġejtu miegħi hawnhekk proprju biex nitkellmu ftit fuq il-wormeries, però illi bħala prodott tagħhom joħroġ il-kompost. Hux hekk? Eżatt. Eżatt. Mela, naf illi inti, Gisèle, qed tagħmel studju fuq din il-ħaġa. Spjegalna daqsxejn kif ġietek l-idea, x'inhi wormery. Ok, mela jiena sentejn ilu erġajt bdejt nistudja Qed nagħmel PhD. Għamilt bħali. U dejjem kien għal qalbi it-talim ta' xjenza ma' tfal iż-żgħar. Allura ddeċidejt li nagħmilha fuq eh, school wormery. Imma mhux biss nallimhom biss fuq il-ħniex, mhm. imma wkoll jitalmu dwar l-ambjent. Sewa. U jqattaw żmien barra outdoor area biex jilagħbu iktar barra. Illum it-tfal iqattgħu ħafna żmien quddiem il-kompjuter u it's not healthy, allura speċi bis-saħħa t'hekk qed iqattgħu iktar żmien barra u jitgħallmu dwar in-natura wkoll. Tajjeb, mela l-għan tagħna hu fil-verità illi nibdlu l-iskart tal-ikel li jifdlilna, jiġifieri li ħafna drabi narmuh kif qed naraw anki hawnhekk ġibtilna ftit minnu inti hux vera qiegħed fil-kontenitur hemmhekk, illi nibdlu dan l-iskart f'kompost permezz ta' ħniex. U Vanessa fil-fatt ħadet l-eżempju tiegħek u għamlet waħda d-dari wkoll u se naraw kif l-eżempju tiegħek ikaxkar għax se jkollna anke student minn tiegħek ċkejken ċkejken illi wkoll għamel xi ħaġa ta' dan it-tip. Mela, Ġiżel, nistgħu nibdew? Kif tibdieha din il-kaxxa? Kulħadd jista' jagħmilha, hux hekk? Aħna infatti qed nużaw kaxxa tal-ħaxix. Eżatt, tal-frott, li m'hemmx għalfejn toqgħod tixtri kaxxa tal-plastik. Ħallejnielha naqra toqba hawnhekk. Tajjeb. Importanti li tħalli naqra għax hemmhekk joħroġ il-worm tea minn taħt. Worm tea? X'inhu dal-worm tea? Worm tea, dik it-televa biex ikollok dik l-ispazju jaqa' ġo kontejner, kontenatur. Il-worm tea huwa likwidu nutrijenti ħafna għall-pjanti. Ġifieri dak tista' ssaqi bih. U dan se joħroġ, hi skulla fil-fatt qed naraw l-isqal tiegħek. Il-bug biex joħroġ, mhux se joħroġ wara xahar, għandek sitt xhur sew, jiġifieri. Eh, tajjeb, orrajt. Jiġifieri tippanikjawx jekk ma joħroġx mill-ewwel. U lanqas trid twaddab lilu direttament. Importanti li tħalltu mal-ilma xi mbagħad Tantu ikun- sinjur eħe, tantu fin-nutrijenti. sinjur. Fil-fatt dak il-likwidu li joħroġ jiena kont qed naqra li trid tħallat parti ma' Eżatti, għaxar partijiet eżatti. ilma, u x'hekk. Eżatt. Ħatti one third u flix ta' flixkun one third u kumplament bl-ilma għax il-kela taħraq il-pjanti u toqtolhom. Tajjeb, mela x'għandna bżonn biex nibnu Mela. din il-kaxxa? Mela, kaxxa tal-injam għedtuli li jistgħu jintużaw ukoll, pereżempju, kontenituri li ma nużawx, pereżempju, xi banju antik u x'hekk. Eżatt. Banju ta' diżingu min għandu area kbira, per jew xi għalqa, tista' tużaw banju, tista' tużaw ukoll pellets. Pellets. Pellets tal-injam. Li huma injam li insibuh komuni, ħafna minnkom ukoll naf li jużawh fil-fatt anki biex jagħmlu għamara tal-ġnien, Carlo jista' jkellimni iktar fuqha, eħe. Qed juri Dik li bdejt il-proġett biha jiena. Il-proġett bdejtha b'kaxxa bħal dik, ġiet magħmula minn injam ħażin, jiġifieri li konna qed nużaw, u għamiltilha tieqa b'atfal tal-iskola ħa jkun jista' jaraw il-proċess tal-vermiculture, għax dak li jgħidulu, vermiculture. Tajjeb, u naf li inti għamilt kaxxa bħal din f'kull sena tal-primarja, hux hekk? Eżatt. U t-tfal iġibu l-ikel mid-dar huma, jiġifieri l-fdalijiet tal-ikel tagħhom u jitimgħuhom huma lill-kniex, lid-duti li se nużaw. It's a whole school approach issa ġiet. Infatti bdejna bil-Year One għax il-proġett biss kien iffukat fuq il-Year One, imma mbagħad tħajjar kulħadd u. Eżatt, u kull klassi kienet iġġib l-ikel tagħha mid-dar jew mil-lunches li jkun fadal u jpoġġuha according mal-kaxxa tagħhom tal-klassi. Tajjeb, u hekk ma jinħeliex l-ikel. Eżatt. Għax din hija xi ħaġa. Eżatt. Importanti immens. Mela Giselle ħa nħallik tibda għax il-ħin dejjem jiġri warajna. Mela, dawn karti shredded paper. Sewwa. Kulħadd jista' jsib shredded paper. Importanti li ma jkunux glossy għax il-karti. Eżatti. Glossy jkollhom ħafna kimika, jiġifieri karti mqattgħa. U ma jkollhomx kulur. U ma jkollhomx kulur ukoll. Kulur huwa ħażin. Dawk huma kollha sustanzi li jikkontaminaw. Eħe. Dan huwa ħaxix ħażin, waqqa' malajr, puzzkuk. Sewwa, jiġifieri ħaxix niexef mill-ġnien. Mela, l-ewwel għamilna toqba fil-kaxxa u mbagħad għamilna saf karti mqattgħin, shredded paper, u fuq ftit ħaxix milli jkollkom fil-ġnien stess. Jiġifieri kollox se jintuża. Issa, dan il-ħamrija, tista' jarah, ma nafx jekk jista', ara kemm hu iswed, dan huwa kompost li għamel il-ħniex. Dak milli ħareġ minn dil-kaxxa jiġifieri. Mill-kaxxa fejn kelli l-ħniex. Mill-ħaxix, jiġifieri. Daw jieklu l-ħaxix u l-frott. Hemmhekk qegħdin naraw ukoll stampa tal-kompost. U l-kulur huwa skur ħafna. Dawn jgħidulhom castings, il-ħmieġ tal-ħniex huma castings. Ok, mela jiena ħa nitfa' dan hawnhekk. Tista' tibda bħal mrija normali imma hawnx hekk? Eħe, le tista'. Hawn min jixtri ġifieri dak il-ħamrija jew tal-ġnien. Ma jidher jiena użajt dan għax kelli dal dan. Mbagħad għandi l-ħniex hawnhekk ma nafx jekk tistgħux.

Okay, they have diverse names. Mela, din nista' nitfaħħa wkoll. La jiena difa mingħajr żejt. Hija tixxi mhux Ilma, tixxi paper. I can throw it in. Tagħmlilhom is-sodda u jkun parti mill-ikel tagħhom. Mhux hekk, Ġiżel. Tistgħu titfgħu gazzetti wkoll u karti ħżiena. X'affarijiet li jkollkom l-aqwa li mhux bil-kulur. Tajjeb. Issa, x'nistgħu nitimgħuhom dawn il trid ixxarrabhom mhux hekk? Qabel ma mela qabel ma nitimgħuhom. Mhux mela ħanxarrab ħafna imma jridu jkunu mxarrbin. Għax inkella nxarrab kull maw, ġifieri xxarrbu naqra hekk. Eh? Mhm. Għax huma jħobbu joqogħdu f'post umdu. Ekku, allura importanti li min jitħajjar jagħmel din il-kaxxa li jisaqquhom jitfawlhom l-ilma kuljum kważi, issa bħalissa l-iktar fis-sajf din is-sħana. Ekku. Mela, dan. Importanti wkoll li npoġġuhom fid-dell. Eżatt. Aha, mhux fix-xemx dirett. Għax huma jħobbu d-dlam ukoll ħafna. Eħe, u ħana tfawlhom l-ikel u xejn. Mela dawn, aha, l-ikel, jiena xhur tal-banana, karotti, dulli li kelli tal-lum ġibthom hawnhekk. Minn dan ikollna kemm irid u ħafna minna nsingergru li jekk inħalluh id-dar dan it-tip ta' ta' ħaxix jiġbed in-nemus u allura jekk inti qed tużah hekk u tħallih għall-apert allura se tkun mhux qiegħed ġewwa fid-dar tiegħek imma qiegħed barra u qed isir xi ħaġa li hija sustanzjuża u m'għandekx għalfejn tixtri iktar jew plant food jew inkella fertilizzant għall-pjanti tiegħek. Hux hekk? Issa importanti, jekk taraw jibda jinġema' ħafna nemus, ifisser li Qed titfgħu wisq ħaxix, hawn ħaxix ħażin hawn frott. Frott l-iktar li jiġi fin-nemus. Jiġifieri jew tixtru iktar dud mhm. biex jiklu iktar malar jew mhm. tnaqsu mill-ikel. Sewa, jiġifieri huma stess il-ħnix stess se juruk kemm se jieklu għaliex jekk jifisser li inti tibqa' ssib ħafna ikel fil-wiċċ dak ifisser li l-ħnix eh, mhux qed ilaħqu Qed titmagħhom iż-żejjed, qed iżżoqqhom iż-żejjed. Anke xi jħobbu ma jħobbukx. Eh, pereżempju, kont se ngħidilkom x'tista' titfa'. Pereżempju, indunajna kemm jiena u kemm Giselle li xħitnilhom il-qoxra tal-patata u l-qoxra tal-patata ma kiluha qatt, baqgħet dejjem hemm. Tajjeb, mela ċużi wkoll. Iva, iva. X'ma nistgħux intuhom, x'ma jistgħux jieħdu laħam, Ma jħobbuhx il-laħam, xhur tal-lumi u larinġ għax huwa aċituż u huma ma jiħdux pjaċir bih. Żejt ma jistgħux jieħdu, jiġifieri jrid ikollok compost għalik id-dar u ieħor għalihom. Jiena nħobb niġborhom tagħhom niġborhom ġo borża u nitfagħha fil-fridge għal meta jkun imissni nitmagħhom. Ma nitmagħhomx kuljum. Huma juruk għax inti meta ħa tqalleb il-kaxxa ħa tara l-ikel u allura jkun ifisser li. Jiġifieri l-kaxxa trid tqallibha f'. Tiċċekkja mhux tqallibha. Idealment ma tħallix il-frott hekk mikxuf. Li huma wkoll affarijiet li kieku se jintremew. Eħżatt, u daw jevitawlek li jiġu n-nemus. Tajjeb, eh tgħatti kollox. U huma jew Mela, ukoll jekk jieħdu nistgħu pjaċir bihom għax ikunu naqilbu ilhom fid-dlam. daqsxejn hekk ikun jista' jara aħjar hekk. Tajjeb? U din tista' tħalliha kwieta kwieta fil-gallarija jew f'xi post fil-bitħa, eh, kif għedt u taqtagħha ftit mill-art, anki pereżempju tista' tuża kontenituri bħal daw biex tagħmilhom taħsar u x'hekk, Eżatt. u tgħolliha Jew fuqha brick ħalli hi żgħar, tkun jiġifieri, hekk. pereżempju maqtugħa mill-art, issa ovvjament tipprova ssibilhom tnej, hemmhekk qegħdin nurukom eżatt ara kif tiksiha b'dak il-kartun tal-bajr. Tista' tuża xi ħaġa oħra jekk ma jkollokx kartun tal-bajr? Bħal gazzetti wkoll. Gazzetti. Tajjeb. All right. Jiġifieri wieħed irid ikun aktar juża r-riżorsi li diġà għandna. U jiena nixtieq illi nilqa' magħna issa wieħed mill-istudenti tagħkom, il-Liam. Liam illi għandu five years u li ħa l-eżempju ta' Miss Giselle u Miss Vanessa u għamel il-wermiri tiegħu. Liam, Hello! Hello! Wow! Din il-wermiri tiegħek, jiġifieri, inti għamiltha? Ija. Ara xi ħlew! U din fejn iżżommha, Liam? Fejn tagħmilha, fejn tagħmilha d-dar? In the living In the balcony jaqaw. In the washroom. In the balcony. In the washroom. In the washroom, in the washroom. Għax għalli li fil-gallerija tiegħu ma toqodlux. Ħallu rikom daqsxejn dan il-proġett tal-iem. Eja, let's hold it like this, Lim. Ara, Lim, per eżempju, għaddatta propju ux għall-spazju tiegħu. U allura flok uża kontenitur kbir għamel qasrija. U b'dil qasrija hu tefa' l-istess proċess li għamlet Miss Giselle, allura jieklu ħafna daw il-worms? Ah, jieklu. X'ittihom jieklu, x'ittihom jieklu? What do you give them? Carrots. Carrots? Banana peels and lots more. Bananas, banana peels and lots more. Wow, kemm int bravu. Isqot attent ħalli ma tuqaħiex tajjeb. Thank you for coming Liam. Jiena nixtieq illi nirringrazzja lilkom l-ewwel ħaġa illi ejja ħdejna ejja tibqa' magħna trid. Nirringrazzja lilkom bħala għalliema illi tagħtu wkoll eżempju sabiħ lill-istudenti tagħkom għaliex araw daqsxejn Liam għad għandu five years u diġà qiegħed jidra, japprezza illi m'għandniex naħlu r-riżorsi li jkollna. U fil-fatt għamel dan il-proġett tiegħu stess, anke għandna xi ritratti tiegħu, ma nafx jekk hux diġà rajtuhom, illi qiegħed fil-bitħa tiegħu jagħmel propju din din il-wormery. Hemmhekk ara li. Hemm wara nieżel se jagħtihom l-ilma, mhux veru? Ara hawn nice, huh?

Tajjeb. thank you, thank you for coming. Mela l-wermiri tijak għan ħamlu għawnek ħalli ma, ma nkisru ix u koll u l-Vanessa u l-Ġizel għanna u koll zewċ rigali għalikom li għamli l-kom Karlo. Mux kbira bizzejja biex tamlu wermiri fija. Pero tistaw iżommu affarijiet oħra illi tixtiqu intom. Grazzi talli kontu magħna, nifqu għal ftit mumenti ta' riklami, ibqgħu magħna għaliex għandna aktar informazzjoni interessanti għalikom fuq Vale. Lura magħna hawnhekk fl-istudio kif qed taraw Carlo, Neża' l-ġlekk u metti idejh għax-xogħol milli jidher u allura ħa mmur minnufih ħdejh għax mal-ewwel daqqa ta' pinzell li jagħti, il-proġett jibda jinbidel mill-ewwel, eh, Carlo? Illum għedtilna li se nagħmlu affarijiet biex inżebħu l-ġnien tagħna. Eżatt. Kwalunkwe spazju barra u anke fuq ġewwa, dan jiddependi l-gosti tagħna kif nagħmluh Illum fil-fatt il-proġett li bdejt kombinazzjoni jaqbel ħafna mal-libsa li libsa llum. Vera l-kulur kemm hu eżatt! Issa mela tihuli ħalli imbagħad inpinġi s-sandli bih kif pinġejt il-boots inti. Ħalli jiġi jaqbel darb'oħra. Tajjeb, jiġi sabiħ. Avolja jaqbel ta' żarbum mal-libsa. Però fil-fatt spirajtni għax kelli sandli u kien għal qalbi ħafna u ġieni tilef il-kulur u ddeċidejt li nagħmel kif għedtli inti. Tajjeb. Tajjeb. Mela, dik hija qasrija. L-ewwel persuna konvertita. Jien naħseb hemm ħafna għaliex mill-kummenti sbieħ li battunna fuq Facebook ukoll indunajna li ħafna minnkom ukoll tawa għal dawn il-proġetti. Iva. U allura qed nistidnukom jekk veru għamiltu daw il-proġetti u għandkom xturuna, ibatulna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook li jisimha Vale, għamlu like, ibatulna hemmhekk u aħna forsi matul is-sensiela wkoll ikollna ċans li nuru uħud mill-proġetti illi tibatulna intom. Mela, Carlo, dik hi l-qasrija bdiet, Mela, din hi l-qasrija. Fil-parti li jmiss, mbagħad fl-aħħar parti ħa nurikom kif tagħmlu blending. Sewwa. Jiġifieri naqbdu ġiex kuluri u kif ħa nisfumaw żewġ kuluri f'xulxin. Imma x'għamilt, naddafta qabel? Naddafta, iva. Eħe, tajtha xkatlatura. Kellha bżonn tindiefa sewwa għax kienet mitluqa fil-ħamrija, allura kelli bżonn. Waħda minn dawk li x'intara tgħid dehha narmiha. Eżatt, eżatt. Imma mbagħad kemm nurikom ftit kif tisfumaw żewġ kuluri f'xulxin. Jiġifieri meta tuża żebgħa ta' dan it-tip għandek bżonn undercoat? Le m'hemmx għalfejn. Iż-żebgħa diretta. Eżatt, hija għandha sealer, f'dal-każ huwa pott tal-plastik allura minnu fih mhuwiex porus. Sewwa. Imma jekk ikollok bħal dan pereżempju fix-xkun tal. Fuħħar. Tal-fuħħar, l-aħjar tagħmillu sealer qabel biex inti tiffranka milli. Joqgħod jixroblok iż-żebgħa. Hu jixrob l-ilma fil-fatt jekk tinnota l-kulur anke tal-flixkun differenti hawnhekk għax kien hawn l-ilma. Diġà qiegħed Allura dan il-ma jiblendedu. jibda joħroġ, iwa, blending naturali. Imma fuq din in-naħa għandi wkoll ftit Dawn huma affarijiet affarijiet nurikom li lesti. nistgħu nagħmlu. Eżatt. Kemm huma sbieħ. Issa jiġifieri Mela. din nista' ngħidilkom jiena, qasrija minn dawn il-komuni ordinarji. Araw daqsxejn eh, x'ħoloq minnha. Eżatt, din hija eh, Kull ma għamilt hawnhekk tajt bażi ta' kulur, waħħalt din il-forma, dawn issib tixtrihom jew inkella tista' tagħmilhom inti bil-white clay, bit-tafal abjad, toħroġ il-forma, twaħħalha tħalliha tinxef u tiżboħ. U mbagħad toħloq dal-effett. Li xi darba ħa turina kif inkunu nistgħu noħolquh ukoll. Eżatt, eżatt. Ħafna minnu huwa dry brushing jgħidulu, ġifieri inti jkollok il-pinsell Bilkemm ikollok żebgħa fuqu u tagħti fuqu, pereżempju, il-gold li ħriġt fuqu hawnhekk, dan il-kulur debini ħriġtu b'hekk. U fejn jeħel jeħel, jiġifieri bħal meta jkollok qisu pinzel xott u tgħaddi ħafif hekk u fejn tolqot tkun ilqgħet. Eżatt. L-importanti li l-pinzel ikun kważi niexef, jiġifieri ma jkollok kważi żebgħa xejn miegħu. Sewwa. Issa, dan ovvjament biex tagħmel il-qsari fih. Issa di trid tkun żebgħa li tajba 'l barra imma jew inkella jekk tagħmilha l-ostrù. Żebgħa idealment żebgħa tajba 'l barra jew inkella jekk ħa tuża żebgħa oħra l-importanti li tissilja wara. Ma nużawx verniċ ta' żejt għax nafu li hawn. Kollox water based u x'hekk. L-importanti li jkun water based biex kemm jista' jkun l-ewwel ħaġa ma nieħdux il-fumes aħna meta nkunu qed naħdmu bih. U wkoll nibżgħu għall-ambjent għax fejn jkun hemm żebgħa ta' żejt ikun hemm riskju li anke biex naħslu l-pniezel eċċetera jkollna bżonn. ċertu tip ta' kimika u meta nħalltuha mal-ilma nkunu qegħdin inħammġu anke l-baħar il-baħar eventwalment meta jintrema minn ġos-sink. Però jkun hemm min saqsini u saqsewna wkoll, jekk ħa tuża water based u se tpoġġiha barra, bix-xita mhux se titħall? Le għax l-inti l-importanti jekk tkun water based hemm b'seba' water based li diġà għandha sealer ġo fiha. Jiġifieri inti mhux ħa jkollok problema li ħa titqaxxar. L-importanti li jkollok il-bażi tax-xogħol maħduma sew. U f'dal każ tindifa u xkatlatura ħafifa. Sewwa biex jaqbad ftit iktar mal-plastik li jkun. Le. Eżatt. U f'dal każ qasrija tal-plastik ukoll tgħidha xkatlatura ħafifa biex iż-żebgħa ma titqaxxarx. Taqbad iktar. Eżatt. Issa din. Mela, din hija ħaġa vera sempliċi. Din hija poġġa manta taraġ. Tgħidilha biċċa minnha. Ħafna minna fil-fatt hi maqtuha fi tliet biċċiet. Imma użajt din il-biċċa biex eh, ħloqt eh, gandlir żgħir. Sewwa. U hawnhekk nistgħu npoġġu x-xema fil-wiċċ eh, fil-fatt fejja dil-biċċa ta' fuq hija għatu. Qed nara sew jien. Iva, huwa huwa tap huwa għatu ta' botta żeba. Bi żgur ma jintremix. Mela, flok armejnieh il-bott ta' żebgħa għamilnieh hawnhekk. Eżatt, u fl-istess ħin ħa jżomm id-differenza bejn bejn ix-xemgħa li tkun qiegħda ċċarċar fuq l-injam eh, u żżomm eh, posta hawnhekk u tinqala' iktar faċilment jekk ikonna bżonn naqalgħu ehm, ix-xemgħa meta tkun dabet. U la qed nitkellmu fuq affarijiet li vera ma tistax tarmihom, kombinazzjoni. Dil-ġimgħa kont qed niekol ġo restaurant u ftit ilu fuq Pinterest rajt proġett ta' dan it-tip u għedtlu isma' jekk ikollok ftit xhur tal-gandoffli tal-oysters żommhomli. U fil-fatt tani ftit mhux ħażin u rnexxieli noħloq din. Jiġifieri xejn speċjali fil-verità, però tista' tintuża biex iżżomm jew iċ-ċrieket tiegħek fiha jew titfa' xi affarijiet żgħar. Kull ma għamilt jiġifieri kelli Kif għallimtni inti fejn qiegħda? Kelli dawn l-istampi żgħar ta' kreaturi tal-baħar għax ħassejt li għandi nibqa' fuq is-sewwa tal-baħar u kif għallimtni inti d-darba l-oħra l-ewwel dliktha bi ftit glue imbagħad tajt waħda minn dawn u poġġejtha fuqha u għattejtha bil-glue u ġiet din. Ġifiri, diġa tal-lim ċaħġa jina, ġifiri. Taf ħafna ma ma tammettix li taf tamlu Insomma, insomma, eh, inti għallimtni. Eħe, eh, malajr l-ħar zewċ affarijiet li għanna, mela, Karlo. Għawnek għanna vazet dan huwa vazet ta' salza tal-ħġiġ. Ordinarju totali kien qabel eh, Ordinarju kien trasparenti, neħħejtlu l-sticker, zbajtu u għamiltlu din l-istampa fuq il-wiċċ biex ikolli tema tal-ġnien U hawnhekk għandi erba' werqiet artifiċjali, imma dan jista' jintuża anke pereżempju għal sukkulenti jew għal kaktus. Mhm. Inti tpoġġi l-ħamrija, tpoġġi s-sukkulenta u darba kultant ittija ftit ilma. U anke b'miqpin pereżempju m'għandux stili tal-ħxejjex aromatiċi d-dar u jġibhom friski minn għand tal-ħaxix. Tuża kontenitur ta' dan it-tip u tpoġġihom fih. Jien għandi ħabta nagħmilha bil-klin, bir-rosemary. Per eżempju, naqta' il-biċċiet tar-rosemary u nħallihom fil-kċina ġo ftit ilma, ġo kontenitur sabiħ hekk, u meta jkolli bżonn immur u nieħu minn hemm. U l-aħħar waħda hawnhekk għandna din il-kaxxa. Mela, ta' qabel tal-aħħar. Ta' qabel tal-aħħar ħanurikom dan huwa flixkun tal-ilma tal-ħġieġ. Kull ma għamilt żbajtu u għamilt l-irrejs. Kien trasparenti wkoll? Kien trasparenti. Jista' jkun flixkun tal-inbid. Eħe, dan biex inpoġġi xemgħa fuqu. Sa dawn huma affarijiet li biex insebbħu l-ambjent tal-ġnien jew tal-gallarija jew tal-bejt, imma nistgħu nieħduhom ukoll magħna pereżempju ħdejn il-baħar meta nkunu qed nagħmlu barbecue biex noħloqu dik l-atmosfera hekk sabiħa. In style inkunu qed nagħmluha l-barbecue. Eh, huma b'affarijiet li nkunu ġa sibna d-dar. Veru, veru. U tiskanta kemm jinbidlu f'affarijiet sbieħ. Jiena nħobb, pereżempju, meta jiġu xi mistednin id-dar, inlestilhom xi ħaġa hekk, xi sorpriża żgħira, u ntielhom magħha bħala souvenir tas-serata għax hija xi ħaġa li lilhom ukoll tagħmilhom konxji li kienet xi ħaġa li forsi kienet se tintrema u verament ġiet f'xi ħaġa sabiħa. U din hija injam tal-pellizz, hux hekk jekk qed nara tajjeb? Eħe, dak huwa injam tal-pellizz maqtugħ biex iffurmajt il-kaxxa li għamilt ġast da jgħidulu Dry brushing ukoll, ġifieri naqbadt iż-żebgħa, imbagħad imsaħħt biex tebbgħet l-injama. U mbagħad għamilt din l-istampa tajtha l-wax biex tiskura ftit u mbagħad biex inti agost għamiltilha din il din il żigarella. Iż-żigarella, il-lazz. Il-lazz, eżatt. Ġifieri da hija tkun Dawn nistgħu nagħmlu kull qies u kull forma tagħhom. Daqsxejn kreattività kull ma jkollok bżonn, però illum semmejt ħafna tekniċi differenti anke dan huwa r-raised stenciling, ħa tkun qed turina matul ukoll is-sensiela tagħna kif se nagħmluhom biċċa b'biċċa. Iva, nkunu qegħdin nagħmluh ukoll. Mela jiena għalissa se nħallik ħalli tkompli bil-proġett tiegħek, niefqu għal ftit mumenti ta' riklami. Ibqgħu magħna għaliex wara se nkunu qegħdin niddiskutu xi ħaġa interessanti ħafna, il-batteries u x'isir minnhom ladarba ma nibqgħux nużawhom. Lura maħna għadna kif rajna kif nistgħu nibdlu l-iskarta li kell tagħna f'kompost li jkun tajjeb imbagħad biex nitimgħu il-pjanti tagħna. Rajna lil Karlo illi beda wkoll il-proġett tal-lum illi se tkun qasrija illi biha nistgħu nżejnu l-ġonna tagħna u tagħna ftit idejat ukoll ta' kif nistgħu nużaw affarijiet li diġà għandna biex insebbħu l-ġonna tagħna u hemm ħafna iktar x'wieħed jiddiskuti però l-ħin dejjem kontrina u issa nixtieq bi pjaċir nerġa' nilqa' miegħi lil Daniel. Daniel, grazzi talli erġajt ilqajt l-istedina tagħna u llum qegħdin narawk iċċarġjat ħa ngħidlek. Iċċarġjat għaliex propju quddiemna għandna għażla ta' batteriji, fil-fatt dawn il-batteriji li għandek f'dan il-kontenitur ġabuhom Vanessa u Giselle li kienu magħna fl-ewwel parti tal-programm, għaltli li kienu ilhom snin għandi nipprova nara fejn se narmihom. Jiġifieri mingħajr forsi ma sabet fejn tarmihom, Gisèle kienet konxja illi m'għandhiex tarmihom bl-addoċċ. Allura, x'inhu l-parir tiegħek dwar il-batteries? Ekku, ovvjament, hi importanti ħafna li ma jiġux mormija bl-addoċċ. M'għandniex nitfgħuhom fil-borża s-sewda, wisq inqas fil-ħamrija, sewwa? Ekku, ekku, proset. U fil-fatt hawn ħafna kontenituri f'Malta u Għawdex li dawn nistgħu nieħdu dawn il-batteriji li m'għandniex bżonnhom iktar għax ikunu spiċċaw, ikunu nkunu użajnihom. U fosthom tista' ssibhom f'supermarkets, f'ironmongers, ġo skejjel ukoll, ġo kunsilli lokali. Ġifieri bażikament meta inti jkollok ammont ta' batteries li għandek bżonn tiddisponi minnhom, Tiddisponi minnhom tajjeb kif għidt inti minflok fil-borża sewda jew fil-kampanja, toħodhom f'dawn il-kontenituri u mbagħad dawk il-kontenituri jinġabru u tibda ħajja ġdida għal dawn il-batteriji li tkun spiċċat il-ħajja tagħhom fid-dar tagħna. Fil-fatt affaxxinanti l-ħaġa, jiena qatt ma rmejthom, jiena dejjem kont waħda li nżommhom. Aħna hemmhekk qegħdin naraw il-filmati wkoll ta' x'isir minnhom dawn il-bettri. Il-bettri fil-verità minn xi x'inhi magħmula? Mela, il-batterija ovvjament għandek tliet components fiha, għandek il-materjal ta' ġo fih, il-kimika li tgħin biex l-enerġija tingħata lill-prodott. Sewwa. U mbagħad għandek il-biċċa tal-metall li qed tgħaqqad kollox flimkien u għandek ukoll element ta' plastik ġewwa din il-batterija li mbagħad meta inti ovvjament qed tiddisponi minnha, dik meta nġabret tiġi magħżula skont it-tip ta' batterija. Fil-fatt qegħdin naraw, kont se nsaqsik x'tip ta' batteriji jinġabru, kollha jinġabru? Iva kollha, jibdew mill-iktar żgħar dawk biex niftehmu l-button cell li ssibhom ħafna drabi fl-arloġġi. Sewwa. U jibqgħu tilgħin sa batteriji ta' karozzi li għandna waħda hawnhekk u kif ukoll batteriji kbar ta' forklifters. Kollha, jiġifieri kull tip ta' batterji, batterji tal-mobiles. Iva, batterji tal-mobile, tal-laptops, dawk kollha jinġabru biex imbagħad jiġu riċiklati. Naħseb għall-batteriji tal-karozza hemm post fejn tista' toħodhom, mhux hekk, u l-oħrajn minn mobiles sa affarijiet oħra jistgħu jintefgħu f'kontenitur wieħed kif semmejt inti fis-supermarkets. Ekku, ħafna drabi il-batteries tal-karozzi jispiċċaw jew f'ġo petrol stations jew għand il-mechanics. Sewwa, aħna wkoll se nkunu qegħdin naraw filmati ta' kif jiġu rriċiklati dawn il-batteriji. Issa, inti għedtli li jsiru xi ħaġa oħra. Sa, ovvjament kif tkellimna, ħafna drabi ngħidu meta materjal ikun imħallat ma jiġix riċiklat. Issa l-batteries, kif għedt inti, magħmulin minn plastika, ċtu, kimika. Allura x'isir minnhom hekk? Mela, bażikament, kif qed naraw tajjeb fil-filmat, dawn meta ħa jiġu esportati, għax Malta nesportaw dan l-iskart wara li nippakkjawh tajjeb, jitqattgħu u l-plastik imur għalih, fil-każ tal-karozzi iċ-ċomb imur għalih ukoll u mill-plastik nispiċċaw jew jerġa' jiġi pproċessat u jerġa' jsir parti minn plastik minn battery oħra. Sewwa. Il-cover tal-battery tispiċċa minn plastik li kien minn batterija antika. Tajjeb. U ċ-ċomb jerġa' jikkontribwixxi biex issir batterija oħra. L-istess għall-batteries iż-żgħar. Hemm każijiet ukoll fejn il-metall li nieħdu mill-batteriji li jiġu riċiklawhom jispiċċaw pereżempju ġo barbecue set. Allura aħna minn xi ħaġa li hija rmejna qed nagħmlu prodott ġdid li qed jikkontribwixxi biex ma nużawx riżorsi ġodda. Fil-fatt wieħed mid-dokumentarji kien qiegħed jgħid li ssir furketta pereżempju mill-metall li joħroġ mill-batteriji. Jiġifieri huma jitnaddfu ma jibqgħux materjali tossiċi. Le, jgħaddu minn proċess ta' temperaturi kbar, jiġifieri għoljin, u dak il-kimika li inti kellek titlaq u ovvjament tkun tista' terġa' tutilizza. Ovvjament hemm proċess biex jissalvagwardja l-health and safety tal-prodott. Fil-fatt hawnhekk għandi din il-batterija partikolari, hija batterija illi bdiet Ma nafx x'naqbad ngħidilha jiena, tħammeġ jien ngħidilha, imma fil-verità dak x'inhu. Beda ħiereġ il-materjal li il-kimika li hemm ġo fiha. Ħafna drabi ngħidu li huwa meta nkunu d-dar ngħidu ħareġ l-aċtu. Sewwa hekk. Fil-verità mill-batteries iż-żgħar ma joħroġx aċtu imma joħroġ alkaline, jiġifieri huwa huwa kimika oħra. Fil-fatt għalhekk ikun jisimhom alkaline batteries ħafna drabi. Xorta ovvjament jagħmel ħsara għax anke inti meta għandek meta għandek pereżempju remote control u ħariġlek l-aċtu Inti qed tagħmillek il-ħsara. Fil-fatt ukoll dak tista' tirranġah jew jew il-prodott ma tista' tibqa' tużah billi tnaddafhom. Tagħmel pereżempju minħabba li huma alkaline tagħmel ftit żgħira jew lumi jew jew ħall. Tħallih jinxef u mbagħad timsaħa u tista' terġa' tibda tuża. il-prodott pereżempju remote control u tagħmel battery ġdida. Ajja, dik ma kontx nafha jiena, ħafna drabi kont naħseb illi ma tibqax taħdem anzi. Le, tista' ovvjament biex tkompli iżżid il-ħajja tal-. X'tagħmlilha jiġifieri ftit lumi? Ftit, jew lumi jew ħall. Għax huwa aċtu kontra l-alkaline, jew ħall li hu aċtu wkoll. Eżatt, titfgħu fuq il-fejn inti kellek dak qisu l-frak abjad, u inti mbagħad tħallih jinxef, timsħu u bażikament suppost jitlaq. Jekk ikun iktar aggressiv tista' wkoll jgħidulek tuża toothbrush biex inti tnaddaf. Importanti li tilbes l-ingwanti u tilbes nuċċali protettiv biex inti ma tagħmilx ħsara lil idejk jew lil għajnejk. Hemm xi statistika illi tafu per eżempju kemm jinġabru batteriji f'Malta għal meta mqabbel ma' kemm jinbiegħu per eżempju? Ekku, bażikament, ovvjament, il-batteriji jinstabu f'ħafna prodotti, jiġifieri. Niddependu fuqhom kważi. Ekku, ekku. U. Kieku m'għandniex la mobiles, la għandna computers. Eżatt, la l-microphones li libsin bħalissa, jiġifieri dawk huma kollha batteriji. Ekku, kollox, veru, veru. U allura bilfors trid tużhom. L-importanti hija li meta titlesti minnhom tiddisponi minnhom tajjeb. U fil-fatt, meta nikkumparaw naqra l-istatistika ta' x'qed niġbru, x'kien jinġabar fil-passat, pereżempju fl-2015, bejn wieħed u ieħor kienu jinġabru 800,000 batterija minn dawn iż-żgħar meta tikkumpara. 800,000. 800,000. Is-sena l-oħra. Id-doppju ta' kemm hawn nies f'Malta. Eżatt, eżatt. Is-sena l-oħra nikkalkulaw bejn wieħed u ieħor li nġabru 1,800,000, jiġifieri f'temp ta' erba' snin Bdejna nġabbar iktar iktar u iktar batteries. Issa tista' Issa tgħidli- x'inhi? E- e- e- Qed Ekku. nużaw iktar batteries jew saret iktar kuxjenza taħseb hekk? Għandek għandek żewġ affarijiet. Ovvjament il-popolazzjoni mill-2015 sa issa Kibret. kibret. Imma ma kibritx bl-istess ammont li kibret kiber l-ammont ta' ġbir għax inti meta tikkalkula qed titkellem fuq iktar minn 200,000 fil-mija iktar li li qed niġbru. Allura nemmnu li apparti li ovvjament ġiet ġeneratna iktar batteries imma wkoll hemm iktar kuxjenza Hemm iktar postijiet fejn inti tiddisponi minnhom b'mod tajjeb u n-nies qed jitgħallmu iktar. Mela, dawn jiena ħa ntihom lok biex inpoġġuhom ukoll fil-kontenitur tagħna għaliex fl-aħħar tas-sensiela ħa niżnuhom ukoll ħalli naraw kemm il-kilo batteriji nkunu ġbarna mingħand il-missiedna tagħna. Daniel, parir żgħir forsi għal min qiegħed jismagħna ta' kif nistgħu nestendu l-ħajja ta' dawn il-batteries? Mela, għandek żewġ affarijiet tista' tagħmel, tista' tiddeċiedi li tinvesti f'rechargeable batteries li hija batterija li għandha l-istess użu, imma tista' tagħmel recharge tagħha, ġifieri jkollok charger apposta u minflok tuża darba, din tista' tuża kemm-il darba x'tiċċarġja meta tkun lest minnha tiċċarġja u tkun qed tuża riżorsa darba, Riżorsa li tkun użajt darba għal ħafna drabi, allura tiffranka milli tarmiha mal-ewwel. U hemm ċertu batteries li anke tista' tiċċarġhom 'il fuq minn 500 darba. Jiġifieri ara tkun ffrankajt 499 batterija. Forsi tixtrihom iqumu ftit iktar fil-bidu, imma fil-verità. Imma fil-verità qed tinvesti. Din l-istess bħal tal-maskri disposable meta tinvesti f'waħda li ma talmihiex. mill-ewwel. U kif ukoll, per eżempju, aħna kulħadd jikkomplejna li l-batterija tal-mobile l-ewwel li titlaq. Veru, veru, ħafna drabi. Hemm ħafna tricks li tista' tagħmel, per eżempju, li inti mhux meta qiegħed 50 percent taqbad u tmur tiċċarġjah, tħallih jiġi kemm jista' jkun 'l isfel fil-persentaġġ u mbagħad tiċċarġjah jekk jista' jkun sa 100 percent. Jekk tmur toqgħod tiċċarġjah kwarta terġa' tneħħih, inti l-batterija tgħaddiha minn taħt ċertu stress, allura qed tnaqqas il-ħajja tagħha. Eh, idea tajba. U forsi anki nagħtu każ illi pereżempju meta nkunu ħa nażlu mobile, nażluh bil-batterija li tkun tista' tinbidel għax hawn minnhom illi tkun parti integrali mill-mobile ukoll. Daniel, grazzi ħafna talli kont magħna nixtieq illi jkollna aktar ħin, eh, però l-ħin jaħrab, imma naħseb illi tajtna wkoll eh, informazzjoni sħiħa dwar x'għandna nagħmlu bil-batteriji. L-importanti tarmuhomx fil-borża sewda, imma Sibu post fejn tistgħu toħduhom u mbagħad minn hemmhekk imorru għar-riċiklaġġ. Grazzi Daniel, niltaqgħu fil-ġimgħat li ġejjin ukoll, nifqu għal ftit mumenti ta' riklami, imbagħad l-aħħar mistiedna tagħna, magħha se nitkellmu dwar l-industrija tal-kożmetika. Grazzi talli qed terġgħu żżommulna kumpanija għall-aħħar ftit tal-programm. Nħeġġukom biex tagħmlu like fuq il-Facebook page tagħna Vale għaliex hemmhekk ukoll se nkunu qegħdin nestendu l-materjal li nagħmlu hawn u ntukom aktar informazzjoni illi forsi ma nkunux ilħaqna għamilna fil-programm tagħna. Carlo, illum qed tuża teknika differenti, qed tagħmel il-blending. Iva. X'jiġifieri? Bażikament qed nisfuma żewġ kuluri f'xulxin. Għażilt żewġ kuluri partikulari għal raġuni għal raġuni partikulari. L-ewwel ħaġa provajt noħloq xi ħaġa sajfija. Sewwa, rrid tqabbilha mal-libsa tiegħi? Eh, ukoll. Allura użajt isu eh, is-sema kif tkun f'ħinijiet partikolari tal-ġurnata mhm. eh, u anka kif jirrifletti l-baħar Xi ġmiel. Qisu r-ramel u l-baħar fil-fatt. Eh, fil-fatt, eżatt, huma r-ramel u l-baħar u jiena li qed nagħmel din jgħidulha eh, horizontal blending, jiġifieri qed nisfuma eh, bil-mindut. U kif qed tagħmel? Mela, l-ewwel mela, tagħmel. Li qed nagħmel. Mhm. L-ewwel li għamilt tajt passata il-kontenitur sħiħ kulur wieħed mhm. biex ikolli bażi fuq ix naħdem. Umbat tajt eh, passata bil-kulur kulur ir-ramel, u mbagħad meta niġi biex nisfuma. Sħiħa, le, nofsa, minn nofsa l Isu nofsa, skont fejn iridu. Kemm tixtieq għolja inti. tiġi nisfumatura, kif qiegħda hawnhekk fil-fatt, kif tidher hawnhekk. Eh, dan in-nofs. Isu ħadd terz mill-oli tagħha, eħe. Eh, mbagħad kemm nagħmel ftit mill-kulur. F'dal-każ ftit mill-kulur aħdar jew akwa. Eżatt, ftit mill-kulur l-ieħor. Eħes, li t-tnejn ikunu għadhom imxarrbin u friski biex niftehmu. Eżatt, u mbagħad ħa naqbad il-pinsel u nitla' u ninżel biex nisfuma kif irrid jiena. Ara, b'dal mod jiena qed noħloq din l-isfumatura fejn qed tinnota ż-żewġ kuluri qegħdin jidħlu ġo xulxin. U mbagħad meta jibda jinxef jibda jinħoloq dak l-effett qisek qed tara r-rifless. tal-baħar ġej lejk meta inti tkun qiegħda fuq xi ramla. U aktar milli biss sfumatura, qisha tkanġi wkoll, jiġifieri. Iva, għax li għandek il-kuluri qegħdin jidħlu ġo xulxin u qegħdin jagħmlu kuntrast huma bejniethom għax inti tista' tuża l-kuluri li trid bażikament. Hekk hu, aħna għażilna dawl għax fetħilna nagħżlu dawl, jiġifieri. L-unika trick żgħir li hemm bżonn nieħdu ħsieb meta nibdew nużaw il-pinsel biex nisfumaw, jekk forsi l-kamera turina wkoll, Eh, hawnhekk hawn iż-żewġ kuluri. Mhm. Ġifri fi għaw il-pinsel, għaw il-ramel għawnek u l-akwa. Allora, meta nġi biex nisfumma. Dejjem iżommu pareċ. Eżat, dejjem nimxi skont il-kulur li jem fuq il-pinsel. Tajjeb, jina ħanħallik tkompli iva. għalix il-missidna li mis edha tistennini. U għandi kurzita jien u koll nil-taqa maħħa. Jessica, insellimlek, grazzi. Grazzi tal-istedina. Grazzi tal-li l-għajt, għanzi eh, l-istedina tagħna. Jessica Magro hija Żagħżugħa, kantanta, però jiena kif għedtilkom iltqajt magħha wara li rajt YouTube video tagħha illi fuqha hi, fuqu hi kienet qiegħda tispjega x'għamlet bil-makeup li għandha. Jiena naħseb għandi makeup daqshekk ukoll u naħseb kull mara li qed issegwina qed tgħid illa jien ukoll għandi ħafna makeup. Jessica, kif kif ġietek din l-idea hekk illi Dak ftit ilu jiena, xi xahrejn ilu, ridt nagħmel decluttering u organization tal-makeup kollu li għandi. Kelli makeup li kien ilu għandi mindu kelli xi erbatax-il sena, issa għandi tletin sena, ġifieri. Jien għandi minnu naħseb ukoll. Għadda ħafna żmien u kelli ħafna minnu li kien skadut, allura għedt irrid neħles minnu dan b'xi mod. U waqt li kont qed nisbarazza bdejt ngħid dan kif ħa narmih. Ara x'ħela! Ħafna ħela u armejt ħafna spiċċajt. U minn hemmhekk bdejt nagħmel ir-riċerka tiegħi u għeddert nagħmel video fuqu żgur, ħalli għal darb'oħra meta nerġa' nagħmel dal-proċess, innaqqas ir-rimi u anke nies oħra jkunu jafu x'għandhom jagħmlu. U allura għamilt riċerka tiegħi u ħlaqt dan u ħloqt dan il-video. U ġibt xi affarijiet miegħi wkoll. Ekku, jiġifieri ara, hawnhekk ġabitilna sample tal-affarijiet li li ħa nitkellmu dwarhom. Allura inti ma' din namra tiegħek lejn l-ambjent, dan din il-kuxjenza kollha hekk, Minn dejjem kont hekk minn meta kont tifla? Min ġabek hekk? Ifhimni, jiena trabbejt f'ambjent hekk li nagħti kas, li nieħu ħsieb l-affarijiet ta' madwari. Il-ġenituri tiegħek jiġifieri? Il-ġenituri tiegħi rabbewni b'dan il-mod, anke eżempju noħorġu qatt ma rmejt barra, qatt ma rmejt mal-art allura. Mela bħali. Hekk, u ma nistax għaliha, ħa nieħu l-opportunità ngħidha, illi nkun qiegħda bil-karozza wara xi ħadd. Ejjew u nar aħjar. U nar aħjar minn xi ħaġa mit-tieqa. Jiena npaqqilhom, eh, ġifieri. Anke jien npaqqilhom. Ma niflaħiex, ma naħsibx illi huwa aġir illi jixirqilna bħala poplu. U mbagħad fi żmien l-iskola, jiena kont l-iskola sekondarja fi żmien sa 2010 date, allura konna narmu ħafna karti, ma kienx hemm Dik l-awareness fuq ir-riċiklaġġ, u dejjem kont ngħidilha ara naqra x'ħelas trid nagħmlu dal-karti kollha, u allura dejjem kienet fija din ġo moħħi newden fuqha mbagħad. U issa qlibtha fuq din il-ħaġa. U issa, issa. Mela, kellimna daqsxejn, hawnhekk qed naralek palette per eżempju, dik fiha normalment aħna n-nisa nżommu l-eye shadow. Eżatt, issa di vera diffiċli biex tirriċikla, l-ewwel nett sewda. Il-plastik iswed vera diffiċli biex jiġi riċiklat, huwa kważi impossibbli, allura jintrema. Apparti minn hekk, huwa materjal imħallat, mixed waste, jiġifieri għandek il-prodott, għandek il-mergħa, għandek anke l-aluminjum ġo fih, jiġifieri di jekk ma tkunx taf iżżar magħha inti, diffiċli ħafna tispiċċa tintrema dik, jiġifieri. U ħafna drabi forsi narmu wkoll ċertu affarijiet fil-borża ta' riċiklaġġ li mhux suppost imorru hemmhekk u jista' jkun illi anki nagħmlu kontaminazzjoni tal-proċess kollu avolja dan jiġi separat imbagħad anki fi bnadi oħra. Imbagħad għandi dal-maskara u dan il-bott dan ukoll suwed, da apparti minn hekk biex taħslu vera diffiċli, li tista' forsi żżomm il-biċċa ta' fuq li tuża l-eyelashes u żżommha bħala brush flok tixtri brush tuża l-biċċa ta' fuq u żżomm għalik imma l-parti ta' taħt sakemm ma tnaddafhiex vera sew apparti minn hekk Apparti li sewda ma tistax tagħmel xejn, ġifieri dik trid tmur fil-borża s-sewda. Eżatt, dan ukoll iswed imma flok tarmih tista' tużah tagħmel ilma ġo fih, jien naf xi prodott li tuża u tagħmel reuse tiegħu. Xi kultant dawn l-atomizers hekk vera jkollok bżonnhom anki għal affarijiet żgħar ġieli anke biex. id-dar, anything, tista' tibqa' tużah dan, jiġifieri. Però jekk tkun se tarmih, importanti ngħidu xi ħaġa partikolari għax il-pompa hux hekk. Eżatt, il-pompa hija mħallta mixed waste ukoll, jiġifieri ukoll trid iżżarmha, jiġifieri ma tistax taqbad u tarmiha kif inhi. Trid tiżżarmha l-ewwel u mbagħad tarmiha. Qed ngħidu għall-fliexken li huma trasparenti. Daw il-pompi rridu jiżżarmaw. Imma il-kontenitur riċiklabbli wkoll, jiġifieri daw tajbin imbagħad min-naħa l-oħra. Issa lipsticks apparti li suwed, imma kieku mhux suwed ukoll inti taħseb eżempju li jkun spiċċa. Meta tkun użajtu, li jkun spiċċa fil-verità jkun għad fadallek ħafna prodott ġewwa, ġifieri sakemm ma taqalgħux. Iż-żarmagħ ukoll vera diffiċli biex tirriċiklah. Jiena li għamilt, nirriċikla t-tokka, it-tapp, u l-bqija jkolli narmi sfortunatament, jiġifieri. Hekk. Jiġifieri naħseb tajjeb ukoll li nagħmlu l-għażliet meta nkunu qegħdin nixtru. Eżatt, qabel ma tixtri tgħid ħalli ma ngħażlux iswed, il-packaging, ħalli nuża lipstick ieħor. Jekk nista'. Eħe, jew inkella jekk taf li għandek ħafna lipsticks, L-idea li li ma tixtrix ħafna. Kont se ngħidlek jiena għaliex bla ma trid l-industrija qiegħda magħmula b'tali mod li li iġġagħlek tixtri. Ħafna drabi, sfortunatament, ħafna mill-ippakketjar tal-oġġetti ikun magħmul biex propju iħajjarna nixtru. Allura id-dannu li jkun qed isir fuq l-ambjent huwa doppju għaliex il-kumpanija qed tuża iktar ippakketjar biex inti tara l-prodott sabiħ u fl-istess ħin ħafna minnu kif qalet Jessica ġieli ma jkunx riċiklabbli. Però l-għażliet tagħna wkoll imorru biex nagħżlu prodotti illi forsi issa qed isiru aktar organiċi. Pereżempju, wieħed, waħda mill-iktar affarijiet illi iniġġsu l-ambjent huma il-cotton buds, dak li nnaddfu widnejna bihom. Eħe, hawnhekk jiena qasadni qasadni nixtri l-cotton buds tal-plastik, sibt dawn cotton buds tal-bambù, anke il-packaging tiegħu tal-kartun, jiġifieri da qas fih xejn plastik. Veru, għax ħafna minnhom ikunu f'kontenituri tal-plastik. Jiġifieri din hija alternattiva vera tajba, pakkett ta' 100, xorta kważi l-istess prezz. Ekku, jiġifieri l-għażla tagħna importanti. Qed naralek ukoll dawk il-fliexken. Iwa. Daw, da kien ta' foundation, huwa tal-ħġieġ u fuq tal-plastik, da tista' terġa' tużah u huwa riċiklabbli wkoll, u dan ukoll, dan fih body lotion ġo fih, huwa abjad, da beħsiebni nerġa' nużah jiena. Iżżomm għal xi ħaġa. Mela issa ta' ħa ngħidlek x'nagħmlu, issa da wieħed minnhom partikolarment, dak għad fadallek x'tużah allura ħa nħallik tużah, però da la użajtu lesta, flok narmuh Sentu Hill Carlo ħalli naraw se joħloq minnu l-ġimgħa d-dieħla. Ħa ngħidlek għandu biċċa xogħol għax mhux xi kontenitur kbir. Imma żgur illi naħseb ħa jsib xi ħaġa interessanti x'jagħmel bih. Issa naraw intuh biċċa xogħol aħ. Qed ngħid intuh ix-xogħol eh, jiġifieri qed jagħmlilna rigali għall-mistednin tagħna, jiġi jagħmel il-proġetti hawnhekk ħa ħsib is-set. Jiġifieri għena ħafna. Jessica, jiena nixtieq nirringrazzjak ta' din il-kuxjenza li qiegħda tqajjem anki permezz tas-social media. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna, inti żagħżugħa, il-ġenerazzjonijiet iż-żgħażagħ iż-żgħar huma dawk li jistgħu jagħmlu differenza, anki aħna, jiġifieri l-ġenerazzjonijiet il-kbar għaliex u ilha tqum il-kuxjenza għax jiena nista' ngħid li l-kuxjenza tiegħi ġiet mill-mama tiegħi wkoll li hija ta' ġenerazzjoni oħra però hi wkoll għaddiet dawn il-valuri għandi. U allura huma affarijiet sbieħ. Naħseb illum rajna ġenerazzjonijiet sħaħ minn ommi għal Liam iż-żgħir, iċ-ċkejken illi ġie bil-wormery tiegħu hawnhekk, qegħdin naraw kif kulħadd qed jipprova jagħmel l-almu tiegħu biex nagħmlu differenza. Jessica, grazzi ħafna talli kont hawn magħna. Grazzi ħafna lilek, vera pjaċir. Vera interessanti, keep up your good work, u jiena issa se jkolli nħallik. L-ewwel ħaġa ħamur nagħti dal Karlo. U Karlo wkoll naf illi wasallu l-ħin, tagħna wasal il-ħin propja biex hu jkun jista' jlisti l-proġett. Allura x'taħseb Karlo? Nagħmlu xi ħaġa? Iva ta. Jiena qatt ma qatt ma naqta' qalbi. M'għandix dubju. Però ħa nħallik. Jekk ma tkunx ħaġa tħadd. Tgħidlix se tagħmel issa, all right. Ara ma tagħmilhom li xi parimsilet, eh? Le, le, le. All right. Ma tantx nixtieq niġi niġri wara widintek. Mela, Karlo, il-qasrija tinsab lesta u xejn. Iva, palissa eh, qed inħallija tinxef. Mhm. Eh, kull ma għamilt kif spjegajt l-ewwel għamilt eh, sfumaturi ta' żewġ kuluri f'xulxin u bażikament kif tinxef imbagħad ħajkun hemm dak l-effett ta' dak l-effett sajfi. Issa dal-effett nistgħu nużawh fejn irridu, ġifieri mhux biss fuq fuq qastrija, ma nistgħu nużawh fuq għamara, fuq fuq fliexken, fuq affarijiet ta' ħġieġ, fuq affarijiet tal-injam, fuq kull ħaġa li aħna nixtiequ li jkollna effett partikolari li f'dal-każ huwa l-isfumar, almenu qegħdin noħolqu effett differenti minn dak li aħna forsi soltu mdorrijin bih li noħolqu kulur wieħed u di darba flok kulur wieħed ħloqna tnejn. Allura b'dan mod nistgħu nagħmlu qastrija biex inkabbruha fih, imma fl-istess fl-istess ħin qegħdin insebbħu ftit l-ambjent fejn din il-qastrija tkun qiegħda. Tagħmel differenza fil-fatt. U aħna llum ħallejniha plain, jiġifieri inti kif għamilt bil-qastrija l-oħra tista' twaħħlilha xi mould magħha jew xi ħaġa li għandek id-dar, jew inkella tista' tuża t-teknika tad-decoupage kif għamilna fl-ewwel programm ukoll fejn twaħħal tissues magħha bil-kolla, xi sigarella 'l hemm u 'l hawn. Eħe, u din din tmur illa sigarella fil-fatt. Hux, ma- ma- Eh, meta jkollhom ridjat kienet- xoffa hekk li tagħmel xi sigarella mad-dawra eh, taqlagħha ħafna. Eżatt. L-idea kienet li nispjega eżatt kif inhu Kif isir l-proċess. il-blending fil-fatt? Tallimtu lili wkoll, eh, għax jiena kont għadni ma tallimtx kif nagħmel blending. Mela wasalna biex Xe- Nispera li intom li qed isseguna tiġikom ukoll l-ispirazzjoni. Jekk għandkom xi ħaġa li dejqitkom pereżempju jew ma dix toġobkom jew forsi jisma' kellkom xi ornament li xtrajtuh Għamiltu ż-żmien b'dak il-kulur fil-kamra u issa dejjaqkom dal-kulur ta' soft furnishings, per eżempju, u tridu tibdluh. Forsi kellek kamra, jien naf, bil-blu u tiddeċiedi li issa trid tagħmilha bl-aċċessorji oranġu jew xi ħaġa. Kull ma trid tagħmel tieħu jdejha minn għand Carlo, tixtri ftit żebgħa u pinzell, garanzija, u tibda tagħmel l-ewwel passati tiegħek. U mal-ewwel passata tibda tinbidel, għalkemm fil-verità l-ewwel passata ttik daqsxejn għadha. Iva, l-ewwel. Għax jiena kull meta nibda nisboħ ngħid mamma mija x'għamilt. Però sakemm tibda tala iż-żeba, x'inti wkoll kont qed tinna fl-ewwel programm l-importanti illi s-saffi taż-żeba ma nagħmluhomx ħoxnin, hux vera? Dik importanti ħafna biex id-daqqiet tal-pinsel ma joħorġux u ż-żeba timxi kif suppost. Tajjeb. Carlo, grazzi ħafna ta' din il-ġimgħa, grazzi tal-mod ta' kif qed naħdmu wkoll biex inkunu nistgħu anki nwasslu dawn il-proġetti għand it-telespettaturi tagħna. Grazzi lilkom li ssegwuna, grazzi lilkom li għamiltu like fuq il-paġna tagħna ta' Vale għaliex hemmhekk jien u Carlo se nkomplu nżommukom aġġornati wkoll b'aktar informazzjoni u proġetti ġodda u x'naf jiena. Grazzi wkoll lill-crew tekniku li ta' kull ġimgħa iwasslilkom il-filmati tagħna